Yn y diwedd, straeon bro ydy rhai pwysica, achos wedi'r cyfan mae bob stori fawr yn gofod dechrau yn rwle, yn rhyw fro. Ar ben hynny, mae straeon sy'n gallu ymddangos yn straeon bach i'r byd tu allan, yn straeon mawr i ni, yn straeon pwysig i ni, achos yn straeon ni ydyn nhw. Ac wrth gwrs, y bobl orau i adnabod stori leol dda ydy ni, y bobl sy'n byw yn y fro. Ni sy'n nabod i'n hardal, yn clywed Sion yn y siop, Neu wrth giât yr ysgol. Ni sy'n perthyn. Felly, os oes 'na rhywbeth sy'n digwydd sy'n haeddu sylw, byddwn ni gyda'r cynta' i glywed amdano fe. Ni, y bobl leol, ydy'r gohebydd y bro. Felly beth byddai'n neud stori dda i ein gwefan fro ni? Dyma bump peth i feddwl amdanyn nhw. Nid darganfod stori fydd gohebydd bro, mae'r stori allan yna'n barod. Sylweddoli bod digwyddiad, sefyllfa, datblygiad neu safbwynt yn gyfle am stori yw gwaith gohebydd bro. Efallai fyddwn ni'n cael ysbrydoliaeth drwy weld rhywbeth, siarad efo rhywun, neu ddarllen sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol. Pa ddarn o'r stori fyddwch chi'n rhedeg adre i'w dweud? Dyna di'ch stori chi.
Mae ambell i stori angen ei dweud. Ydy'r stori am newid neu gwella rhywbeth? Dyna'r stori i fynd ar ei ôl. Oedd gweld y dirywiad yn nifer o adar yr ucheldir oedd i'w gweld ers troad y ganrif yn peri tipyn o ofid i Gwilym Jenkins. Yn lle eistedd nôl a gweud dim, dyma fi yn cynnig syniadau ar sut i wella'r broblem mewn darn barn ar gyfer Bro Aber 360.
Mae byd o wahaniaeth rhwng beth sy'n gwneud stori dda rhwng un lle a'r llall. Mae'n dibynnu ar y cyfnod, y cyd-destun a diddordebau trigolyn yr ardal. Fyswn i ddim yn disgwyl i stori am gwymp mewn prisiau ŵyn denu fawr dim sylw ar wefan leol dinas fel Caerdydd, Ond mi fyddai o ddiddordeb ar wefan Fro Caron 360. Am be mae pobl leol yn siarad, y pethau bach neu'r pethau mowr, dyna be ydy stori.
Dechreu gyda bang. Tair eiliad. Dyna faint o amser mae person yn ei gymryd i benderfynu darllen stori ar-lein. Felly, wrth sgwennu neu greu ffilm, mae'n bwysig bod y dachre yn denu sylw pobl. Mewn erthygl, mae'n bwysig bod hanfod y stori i'w chael yn y pennawd, y llun a'r brawddegau cynta. A beth yw'r peth pwysica? Wel, petai chi'n rhedeg adre i ddweud beth sydd wedi digwydd, be fyddech chi'n ei ddweud gynta? A be wedyn? Dyna ddechre eich stori.
Does 'na neb isio darllen brawddegau a paragraffau hir ar y we. Does 'na neb isio gwylio clipiau fideo o'r un un peth o onglau gwahanol. Dydych chi ddim angen pennawd clyfar a 'sa bendant neb isio defnyddio jargon. Byddwch yn gryno, Meddyliwch am eich cynulleidfa a defnyddiwch dyfodiaeth leol. Mae'r straeon yn dechrau yn agos iawn at un trad. Ewch amdani i wrando, sylwi a chyhoeddi ar eich gwefan fro. Efallai mai eich stori leol chi fydd y nesaf i fod yn stori fawr.